Исәнмесез, хәерле кич. Бүген безнең татарча сөйләшәбез э, студиясендә кунакта танылган режиссер, сценарийчы, дөрес әйттемме? Сценарийчы. Татарча сөйләшергә э, тырышабыз. Мин әйтер идем, күп кырлы талант иясе. Күп кырлы талант иясе янында күп кырлы талант иясе.
Марсель Замилович Махмутов, э, режиссер да, ул Бик яхшы видео контент я. Гомумән төрле яктан уңган булган кеше инде ул. Мин шулай йөрим. Шуңа күрә үземнең концерт программаларымны төзегәндә мин һәр вакытта аңа мөрәҗәгать итәм. Ничегрәк тәкъдим итәргә икән микән дип халыкка. Аңладык.
Тапшыруыбызның темасы үләннәр. Угу. Башлыйбыз, кунактан башлыйбыз, башта кемнән башлыйбыз? Ничек телисез? Әйдәгез башта.
Әйдәгез э, өлкән кешедән, кайсыгыз сезнең өлкәнрәк? Шушы рубрикта һәрдаим җиңеп баручы Данир Исламбаевичтан башлап карыйк әле. Мин һәрвакыт җиңдем бераз. Эшләп белгәндә бар. Лайса миннән башлыйк.
Кем өлкәнрәк әле шуннан башлыйк? Мин өлкәнрәктер, мин 84 елга. Әйдә, корт кешеләрдән башлыйк.
Беренче безнең душица. Ә, мәтрүшкә.
Дөрес.
Менә сезгә бер балл. Без инде безнең тапшыруны караганыгыз булса, безнең шулай ахырында соңыннан саныйбыз балларны. Яхшы.
Кәнфит Кем урынына- җиңә, аңа бер нәрсә дә юк. Кәнфит урынына кальян трубкалары бара багай. Бу нәрсә Нәрсә дип бар атала?
студиябездә? Мин үзем кальян тартмыйм, мин тартсам тальян гына тартам. Тальян.
Данир Исламбаевич, киләсе сүз сезгә. Зверобой.
Так, бушица мәтрүшкә булды. Әйе. Зверобой да шул ук мәтрүшкә түгелме соң инде ул? Нинди мәтрүшкә?
Угу, менә. Сары мәтрүшкә. Дөрес, инде уңган булган безнең татар егетләре. Киләсе сорау Марсельга. Мята.
Истә иде коры сиңа. Син беләсең.
Дөрес булса гына. Белә. Әби әйткәннән генә беләм. Карт әби. Бөтнек. Дөрес.
Афәрин. Афәрин үзең, Данир. Бөтнек. Киләсе сорау, Данир, сиңа. Подорожник.
Теге ул кан акса куялар да әйе. Бака үләне бугай татарча. Бака үләне түгел. Бака гөле бәлки, яфрагы. Дөрес.
Менә ичектер икегезгә бүлергә кирәк инде. Данил Данил Исламов. Юк, юк, Данил Исламов.
Так, киләсе сорау Марселга. Мать и мачеха.
Мин моның русчасын да белмим, нәрсә икән, нинди үлем? Беләсең, татарчасы?
Беләбез хәзер.
Мать и мачеха турыдан тәрҗемә итсәк, бәлки ана, ана нәрсәседер.
Ул ана үләне. Нинди ана?
Бүге ана үләне. Дөрес.
Афәрин.
Шок капкыч бит әле бу. Данир, киләсе сорау сезгә. Чистотел.

Ике төрле тәрҗемәсе бар, берсен әйтсәгез, шул җитә.
Башка килсә, килгәнне әйтәм. Мең яфрак.
Афәрин! Сез русчадан тәрҗемә итегез.
Шуның белән генә. Так, киләсе сорау Данирга. Пустырник.
Буштырник.
Моны әйтә алмас дип уйлыйм. Йөрәк даруы, йөрәк. Юк, юк, юк, сез йөрәк медицинага китмәгез. Төнгөш була икән. Ничек? Төнгөш. Белмим, истә калдырырга кирәк.
Төнгөш.
Менә Марсель замилич килә сорауны әйтә алыр. Шулай ук ике тәрҗемә алоэ.

Гомерне озайта.
Юк, үлек белән бәйле түгелме теге? Юк, юк, юк.
Бер тәрҗемәсе бөтенләй инде гап-гади.
Алоя. Алой.
Алой яфрагы. Я просто алой. Алой.
Икенчесе 100 яшәр була икән. А, карале.
Йөз яшәр. Алоеның тәрҗемәсе берсе алой. Алой, әйе. Алой яисә йөз яшәр. Ха, Марсель бит, мин табып беттем инде Марсельга. Киләсе сорау. Валериана. Моны белергә тиешсез.
Валериан. Валериан. Кечкенә чакта без аның неен ашый идек? Шуны кына ошый идек бит, әйе. Песи үләне.
Песи нәрсәседер инде. Песиләр ярата. Әйе, песи үләне, дөрес. Чәчәген ашый идек. Кечкенә чакта хәтерлисезме? Юк.
Борчак, песи борчагы дипме? Мин алай шашып йөрмәдем.
Данир, киләсе сүз сезгә. Ромашка.
Ромашкалар. Сөю чәчәк ул. Ромашканың татарчасы башка сүзе бармы? Бар икән менә, үзем дә беренче тапкыр күрәм. Костабан була икән. Костабан?
Угу.
Костабанына килгәндер инде бу. Костабанын бер карап. Каз бит инде ромашкадан ошамый. Костабан аягына тәпиенә. Мин ниткән тәрҗемәләр түгел. Так, киләсе сорау Марсель Замир сезгә? Әйе. Так. Клевер. Бу кулланыла торган сүз. А, ну, авылда инде печән чорында.
Клевер мин нинди үлән икән дә күз алдына китерә. Ничек инде менә андый розовый шундый чәчәкле. Кит инде. Кит инде.
Берәр хайван белән бәйлеме? Әйе.
Бәккә үләне?
Бәккә дә түгел. Куян үләне.
Анда үлән дигән сүз юк. Куянныкымы соң? Бәбкә чирәме? Юк, куян да түгел.
Чирәм дә түгел. Төлке дә түгел. Аю.
Тукранбаш.
Ишеткәнегез юкмы? Юк.
Тукранбаш.
Клевер. Менә
барыбер дә күпме әле без тел белгечләре дип саналсак та, телне белмибез. Тел белгече менә утыра сезнең каршыгызда. Полынь. Әйтә әле менә хәтиз генә генә. Әрем.
Дөрес.
Әче, әче, әремәче, нигә шул? Марсель, киләсе сүз сезгә тмин. Э, Аны салалар. Ашарга пешергәндә.
Тәмләткеч.
Нинди Юк. исеме?
Бу
К хәрефенә башланмыймы? Юк.
Э башлана.
Ничек? Э, э хәрефенә.
Башка беренче килгән сүз әрәмә. Әстерхан.
Әнис.
Әнис. Әнис.
Ага, тымин, исегездә калдырыгыз. Так, моны баннер белергә тиеш. Хмель. Нәрсә салалар?

Мин юк, мин белмим.
Марсель, сезгә чабрез.
Моны белсә, Данил Исламбаевич менә белә инде.
Чабрец. Чомбр була икән. Чомбр. Менә, әйе.
Хә, яңадан үтсәк, исегезгә төшерәчәксезме шул сүзләрне?
Башка үләннәр беттеме әллә? Бетте.
Мин уйлаган идем инде теге булыр иде. Мәсәлән, лапух, әрекмән, Ну, андый одуванчик, җиңелләр юк кузганак, инде.
гвоздика, кәнәфер. Ну, Ә кәнәфер шулай да гөлләргә безнең керә. җиңүче бүген кем? Данир Исламбаевич инде. Бер балга.
Юк, ике Ике балга. балга.
А, бишәү икән.
Ул безнең шундый күп кырлы талант иясе. Бу Тарихны беләме Марсель Замилевич? Беләбез, әлбәттә.
Әйдәгез, укучыларга дип әйтәм, безнең тапшыруны караучыларга да сөйләп китик. Шулай ук җәй айы, август, Данирның билетлары сатуга чыгырга тиеш Кассир.ру сайтында. Кассир.ру сайтын ачкач инде анда бераз описание булырга тиеш. Концертның описание чыкты. Эчтәлеге. Әй, кыскача эчтәлеге. Менә шул эчтәлекне укып, синең концертка киләсең килергә тиеш инде. Менә шундый выжимка. Әйе. Миләүшә миңа шуны язырга кушты. Мин тиз генә яздым инде моны. Менә шундый безнең ней үзе би, үзе җырлый, вообще молодец. Бөтен яктан булган юморист, пародист, бөтен беренчелек командасында шундый шәп егет кызлар. В общем, талантлы кешенең концертын карага килегез дип яздым инде. И Миләүшәгә җибәрдем текстны. Миләүшә әйтә, минем бу тексттан косасы килә, ди, шундый приторный, ди. Вообще нык мактагансың, ди. Ну, Данирга җибәреп кара, нәрсә әйтер, ди. Ха, Данирга җибәрдем. Данир миңа, в принципе, нормально, ди, менә авазагында, ди, талантлы дип язгансың, ди, шуны күп кырлы талант иясенә төзәт, ди. Шул безнең тарих булып калды. Инде шуннан соң без Данирны күп кырлы талант иясе дип йөртәбез. Менә ул. Карагыз, кыланыгыз, тфү-тфү-тфү. Күз тимәсен үзенә.
Кырлары артсын. Әйе.
Тел тагын да байрак булса, бик әйбәт булар иде.
Аны телне камилләштерергә кирәк. Татарча нәрсә эшләргә кирәк? Иң мөһиме, татар теле өчен көрәшергә түгел,